Hayaa eega na biraa dhufe isin nama dhibba tokko isin nama dhibba tokko an nam tokko alif laamiim jechuun hiikaan isaa maalii alif laamiim jechuun hiikaan isaa maalii ni wallaalan wallaalaan bakka quraanni kun rabbuma biraa ta'e jeen jechuudha wallaalaan

kitaabni zaalikal kitaabu ey haazal qur'aanu jechuun qur'aanni kun yookaanuu akka zaahiraa kanatti zaalikal kitaabu kitaabni san ka sadarkaan isaa ol fuudhame ka sadarkaan isaa guddoodha zaahira kanaanillee isin bira jiraatu kitaabtichi qur'aanni kun je qur'aanni isin dura jiru kun laa rayba shakkiin hin jiru fiihi qur'aana kana keessa shakkiin hin jiru maal ta'uu keessatti Rabbii tokkicha biraa ta'uu keessatti abadan shakkiin hin jiru. Isaaniitiitu shakkii adda addaa ofi olola adda addaa jecha keetii jedhi Nabi Muhammadiin. Nabi Muhammadii maqaa isaa barreessuu hin beekne. Ka yoo namni barreessee itti fide dubbisuu hin beekne ammaas. Nama akkanaa kanaan sii uume jedhaniin. Siif biraa uume. Hay. Rabbiin samii uumee jira. Dachii uumee jira. Ilma namaa uumee jira. Takkaa rasuulli rabbii naa samii uume hin jiru. dachii naa uume iyyuu ilma namaa naa uume iyyuu akkamiin quraanni kun jecha kiyya jecha isaa akkamiin ta'uu danda'are hin fakkaatu namni hoggaa nama jibbu waanuma fedhe namaan ja'a duuba laa rayba shakkiin hin jiru fiihi qur'aana kana keessa maal ta'uu keessa shakkiin hin jiru waa takka jecha kalaama rabbii ta'uu keessatti shakkiin hin jiru lamada Wanni Qur'aanni kun dubbatu tokkolleenu Qur'aana kana keessa wannummaan shakkii nama shakkisiisaatu hin jirtu. Qur'aanni wanni inni dubbatu ummata keenya waan ammaan dura dabre irraa eegali aadamirraa waan ila hanga guyyaa qiyaamaa ganaa dhufuun eegali waan jannataa fi azaaba keessa jiruun eegali waan aqliin ilma namaa beeytu malee waan biroo takka Qur'aana kana keessatti rabbiin hin dubbanne. Akkanaan Qur'aanni Wanni isa keessa jiru takkalleen shakkii hin qabu. Akka aduu guyyaadhaa kana, akka amma, akka amma ifaan kun ifutti, Qur'aanni kun akkanatti iftoomina qaba. Akkanatti iftoomina qaba. Rabbiin bishaanirraa isin uume jedha. Rabbiin samii uume jedha. Dachii uume jedha. Rooba isinii roobsa jedha. Mid- Waanuma amma addunyaarra harkattan kanaatiitu guyyaa qiyaamaa jannata keessa isiniif jira jira jira jedha. Ilmi namaa eega du'e ni kaafama jedha. Akkami kaafama? Akka gizee raftan, duutanitti, hoggaa hirriibaa kaatan akkasumatti isin kaasa. Laaftuudha. Bishaan irraa nama uumuudhaatiitu wallaahi wabillaahi irra laaftu. Irra jabdu. Sanii irra jabdu. Eega akkana uumeen boodatti nama deebisuurra. Nama hedduutu na- odoo isaan ijaan harkanii du'ee ka'e eegas booda ka'ee jira. Ka- Odoo isaan laalanii harkanii. Hin dubbatu wannummaan quraana kana keessa jiru tokkollee wallaahi wabillaahi nama aqliin isaa doomtuu taate malee shakkiin hin jiru. Maal ta'uu keessatti jecha rabbii ta'uu keessatti taakka lamada wanni quraanni kun dubbatu takka illee isa keessa shakkiin hin jiru. Hudan qaceelloodha. Hudan qaceelchaadha. Eenyu lilmuttaqiina nama dhugaan rabbi sodaatuuf

Qoma isaa tanatti quba laate. Sodaan as keessa, sodaan as keessa, sodaan as keessa jee. Wa amma jechi namni tokko tokko iyyuu sodaan rabbi as keessa jee areeda haadu. Sodaan rabbi as keessa jee waan rabbiin jibbu dalagu. Sodaan rabbi as keessas hin jirtu jettaan nama akkasii san ni kijibda. Odoo sodaan rabbi qoma keessa jiraatte harki keetii fi afaan kee harki kee qaamni saalaa kee waan rabbiin haraam godhe hin dalagu qalbii keessa sodaan rabbii sin jirre kijibdee waan nama nama gishii gootee zinaa dalayde farshoo dhuydee badii adda addaa dalayde ni kijiba bar sodaan as keessaa ja eenyuun nama beekaa jechuuf deemaa bar namni so- sodaan as keessaa as gubbaarra hin jirtu bar ja hin jirtu wanni akkasii nama dhugaa rabbi sodaatu karaa diriiraa qaceelcha quraanni kun eenyu namni rabbi sodaatu Alladiina isaanowwan yu'minuuna dhugoomsan isaan nan dhugoomsan bilghaybi waan ijaan hin arkin bilghaybi waan ijaan hin arkin wanni ijaan hin arkin maalime heddu aadam hin agarre nabiyyoota rabbiin quraana keessatti dubbate ilaan gara rasuula keenyaatti hin agarre sahabaas hin agarre warra nu dura kute nu warri amma jiruun baanaa beekadhu waan kanaan nu duraatis tokkollee hin agarre rabbii tokkicha ijaan hin garre malaayikaa hin agarre jannataa fi azaaba hin agarre Wanni tun cuftinuu waan ghaybiidhaa je'amti. Wanni tun ni jirtii dhugaadha. Wanni ammaan dura dabre ka Qur'aanni Rabbii nuu dubbate cuftinuu dhugaa. Wanni nu dura jiru ka Qur'aanni Rabbii dubbate cuftinuu dhugaa. Ilmi namaa eega du'e ni kaafama dhugaadha. Jannataa fi azaabni ni jira dhugaadha. Kana hunda dhugaadha jettee itti amanuu qabda. isaan nan dhugoomsan jechuun kana wayuqiimuuna isaan nan dhaaban assalaata salaata dhaaban ummata keenya rabbiin isaan nan salaatan hin jiru yeroo hundaa'u mee ilaala hin jiru salaata salaatuu fi salaata dhaabuun adda salaata salaatuun namni tokko salaata akka harraageessaa yoo lafaa guure salaata safsaf godhe yoo salaata salaatee yoo siin jee hin salaanne jechuun hin dandeessu Salaat tee jerjersitee salaattee jettaani malee salaata jerjersaa jaama malee salaate akka beeku salaate wa ammaa salaata dhaabuun hoo Allaahu akbar jettee faatiyaa qaraatee yoo kophaa tee taate eegasii suuraa sii laafe qaraatee Allaahu akbar jettee jilba qabattee marraa sadii yoo xiqqaate subhaana rabbiyal aziim Subhaana Rabbiyal Aziim, Subhaana Rabbiyal Aziim jettee, Sami'a Allaahu liman hamidah jettee diriirtee, Rabbanaa walakal hamdu jettee, eegasii sujuuddee marraa sadi Subhaana Rabbiyal A'alaa, Subhaana Rabbiyal A'alaa, Subhaana Rabbiyal A'alaa jettee, eegasii Rabbighfirlii, Rabbighfirlii, Rabbighfirlii yoo xiqqaate marraa sadi. Akkaataa kanaan salaata xumaaniinaadhaan salaatuu jechuudha, salaata dhaabuu jechuun. Wamimmaa razaqnaahum, wamimmaa garii.

Dhugoomsuun tun maaliin taati ummata keenya? Eh? Dhugoomsuun tun eh? Taakka. Eh? Laama. Qalbiidhaan. Wanni jabduun qalbii wanni dhugoomsaniin dhaga'an hasin hima. Dhugoomsuun amma rabbiin ammaa si baanu tuni qalbiidhaan dhugoomsuudha. Qidha qalbiin dhugu yoo qalbiin dhugoomsite malee hin ta'u asirra fiduu qabda. Malaayikaan rabbiin ni jirti qalbiirra. Rabbiin tokko qalbiirra.

bimaa unzila waan buufame ilayka gama keetitti yaa nabi muhammad qur'aana kana isaan nan dhugoomsan qur'aanni jecha rabbiiti lamada wanni qur'aana keessa jiru keessa jiru cufti nu dhugaadha wamaa unzila waan buufame isaan nan dhugoomsani min qablika siin duratti maali wanni rasuulaan dura buufame tawraat injiil zabuur suhufi muusaa wa ibraahim wabil aakhirati guyyaa aakhiraatiis Hum isaanowwan yuuqinuuna dhugoomsanii guyyaan boodaa ni jira. Ilmi namaa eega du'een boodatti ni kaafama jechuu isaan nan dhugoomsa. Ummata keenya amma dura isin himeetiin jira ammallee isin hibinu. Wallaahi summa wallaahi. Ilmi namaa eega du'een boodatti osoo kaafamee waan addunyaa irra dalage irraa gaafachuu baate rabbiin ilma namaa kan akkanatti aqlii kanneefi qur'aanatti buusee nabiyyoota itti hin ergu tana akkuma gaaritti hubadha anaa isin hin jee hin ergu akka beeyladaa godhaf ma'anaa takka hin qabdu osoo ilmi namaa eega du'een booda kaafamuu baate ilmi namaa eega du'een booda ni kaafama jechuudhaaf rabbiin aqlii kanneefi waa hunda waan qur'aana kana qur'aana kana akkanatti itti buusee waa hunda kanneefi ilmi namaa akkaataa eega du'een booda itti kaafamu aqliidhaan akka beeku rabbiin garsiise Dachii duutuu rooba akka har'a roobsitu jiraachisu. Namni hoggaa rafe, hoggaa hirribaa ka'u jiraachisu. Maniyyii irraa Rabbiin nama uumuu dande'a ta'uu irratti. Nama akkas godhe eega inni du'een booda kaasuu irratti laafaa isa biratti ta'uu. Kana hunda aqliidhaan beeka jechuudha. Odoo tun namni kun akkana beekee eega du'ee kaafamuu baate Rabbiin waan ilma namaa kana uumee kana nyaachisuuf abadan hin qabu. Fixeeti beeyladaa godha malee. Ma'anaan takka keessatti hin jirtu. Xayyib. Ulaa'ika Wabil Aakhirati guyyaa Aakhiraadhaa hum isaanowwan yuuqinuuna dhugoomsan qaceellotti. Guyyaa Aakhiraatti amanuu baannan halkanii guyyaa ibaadaa yoo goote sirraan qeebalamtu hin jirtu. Ulaa'ika warri amma asii oli dubbatame kuni alaa hudan karaa qaceelluma min rabbiim rabbii isaanii irraa ta'etti jiraatoodha. Karaa qaceelluma rabbii isaanii irraa ta'e jiraatoo. Wa ulaa'ika ummanni san jee Hum isaanuma qofa almuflihuuna warri milkaawe. Addunyaa irrattis milkii keessa namni jiru isaani. Milkii maali? Milkii iimaanaa, milkii rahaadhaa, milkii ibaadaadhaa, tujjaarummaa qalbiidhaa isaani. Eega du'anoo jannata seenanii azaaba duraa naga ba'uun hin hafne milkii isanii ijjiitti. Aamiin Allaahumma aamiin. Ee ummanni kun warri haala asii olii dubbatame qabu maal?

salaata kanaatiitu salaatu safsaf jedhanii jira salaatu safsaf beektani salaata safsafiidha ka jarjarsaadha salaata namni hoggaa aduun gad seenuu deemtu salaatu tokko akka gartee lukkuun midhaan lafaa akkanatti lafaa guurtuutti akkana lafaa gugguuru tokko ka namtichi sahaabtichi hoggaanii fi masgiida dhufe salaata safsafiisan salaatee rasuula salaamatee rasuuli salaamtaa jalaa deebisee Hin salaanne deemii salaati jeenati. Salaata safsafiidha salaati. Salaanni xumaaninaan keessa hin jirre hin qeebalamu Rabbii biratti. Abadan hin qeebalamu. Wayuqiimuuna jechuun isaan nan dhaaban jechuun isaan nan xumaaninaan salaatan jechuudha. Akkam godhanii? Allahu akbar jedhanii faatiyaa qaraanii suuraa biroo qaraanii hoggaa kophaa isaanii taate. Eegas yoo jilba hoggaa qabatan yoo xiqqoodha Marraa sadii Subhaana Rabbiyal Aziim Subhaana Rabbiyal Aziim Subhaana Rabbiyal Aziim yoo xiqqoodha marraa sadii Sami Allahu liman hamidaa hoggaa jee'o Rabbanaa walakal hamdu jee xiqqo dhaabbate eegasii sujuudee hoggaa sujuude yoo xiqqoodha Subhaana Rabbiyal A'laa Subhaana Rabbiyal A'laa Subhaana Rabbiyal A'laa marraa sadii jee yoo xiqqoodha

wamimmaa jechuun garii razaqnaahum waan nuti isaaniif kannineerraa yunfiquuna ka kannatanii karaa rabbiin jaalatu keessatti yaa ummata keenya rabbiin miliyoona tokko sii kanneeti maallaqa meeqa kannadhu siin jaa beeyta Qarshuma kuma tokko faa kan hadhu siin jawaa hedduu miti. Nama miliyoona qabu qarshiin kumni tokko waa xiqqo. Kuma lama yoo kan hadhu waa xiqqo. Kuma shan yoo dandeeyyi maal qabaate kuma kudha yoo kan hadhu waa xiqqo isa biratti. Ammoo
namni liyunfiq zuu sa'ati min sa'atii jedha. Namni tujjaaraattis akkuma tujjaaraatti haa kennuuyi. Namni hiyyeessaati akkuma hiyyeessaatti haa kannuu jedhe. Miliyoona tokko si kannee qarshii dhibba tokkoon masjiidaa kannee yoo ta'e abadan hin ta'u. Hin ta'u. Rabbiinis si beeka namni si beeka. Miliyoona tokko qabaachaa dhibba tokko kannuun hin ta'u. Haayi.

Min sa'atii akka immoo tujjaarummaa isaatti haa kannatu iyyiti. Kannaan dureessaa dureessu akkuma akkuma inni dureessaa irraa tolti malee nama miliyoona dhibba tokko qabu qarshii dhibba kuma tokkoon kan nama irraa fokkatti waan fakkaataatii miti. Tanaaf namni kuni waan rabbiin isaa kanne hunda osoo hin ta'e wooma xiqqoo kannachuu jechuudha. Ee karaa rabbii keessatti eenyuuf kanna jennaan

yu'minuuna dhugoomsanii ummata keenya waa dhugoomsuuntu waan laaftu miti Eh, Zakaaf sadaqaa addaan baasaa fi eh, zakaa bu'aa sadaqaan adda dhugaadha zakaa waa waajibaa taati waajiba rabbiin dirqama sira godhe san dirqama sadaqaan taamma dubbachuu jiru rabbiin sunnaadha waan sunnaa dubbachuu jira waan gartee sunnaadha zakaaleen keessa seenaa jettu lamaa hin gariin Zakaas haa ta'u ammoo irra guddaa waama sunnaatiif zakaa cuftinuu kooma kannaan laalama inni. Walladhiina isaanowwan yu'minuuna dhugoomsan bimaa unzila waan buufame ilayka gama keetitti yaa nabi Muhammad quraana baana. Quraana gama kee kana buufame isaanan dhugoomsan akkamiin dhugoomsun? Dhugoomsuudha jechuun Qur'aanni kun jecha Rabbii ol aaneeti. Taak. Qur'aanni kun wanni inni dubbatu cuftinuu waan dhugaatii jettee dhugoomsite. Eegasii hoo waan Qur'aanni dalagi siin jee dalayde waan Qur'aanni irraa si dhoorke irraa hoggaa dhoorkamtee Qur'aana dalayde jaama jechuudha. Wamaa unzila ammallee isaan nan dhugoomsani waan buufame wamaa unzila jechuun Waan buufame isaan nan dhugoomsani. Ka duraa san jala deema. Min qablika siin duratti. Min qablikaan siin duratti jechuudha. Wanni rasuula keenya dura buufame maali? Injiil kan nutti hasaanu nabi Iisaa irra buufame. Tawraat Nabi Muusaa irra buufame alayhi salaatu wassalaam. Nabi Ciisaa alayhi salaatu wassalaam. Eegasii hoo Zabuur Nabi Daawwid irra buufame alayhi salaatu wassalaam. Ka birootis ni jira suhuufi Muusaa wa Ibraahim ka jee loohaa birootiin inni sanis kitaabuma. Kitaabni Rabbiin dubbate hangana. Kana hunda isaan nan dhugoomsanii jedha. Nuti ummanni Nabi Muhammad

kitaaba ammaan dura dabre hundinuu yeroo san keessatti kitaaba rabbii tokkicha biraa buufame jennee yoo itti amanuu baanne imaanni keenya guutuudhaa miti kunoo rabbii quraana keessatti dubbate amma ummanni amantii biroo irra jiru nuti amantii islaamaatti namannu yalloo dogoggora kitaabuma isaanii san keessaa Qur'aanaatu Aakhiru Zamaan dhufa itti amanaa waan je'amuutu kitaaba isaanii keessa jira waan ta'eef. Nuti Iisaa ilma Maryam Rabbi jennee itti hin amannu, ergamaa Rabbiitiif gabricha Rabbiiti jenneeti itti amanna. Maryam haadha teenya. Innaataachiin akka isaan nyan kana. Nuti Maryam nuuf dura haadha malee isaanii miti. Haadha teenya Maryam. Haadha Muslima hundaati. Ani numa yeroo takka takka waan ajaa'ibaa na jettu ummata kana beektaa mee gaaf tokko osoo taa'u jiru beektaa yeroo tokko wajjin ummata kiristaanaa kana Waa'ee Iisaa aadaa kana itti agarsiisnaan bar ummanni kun waan amantaa irraa amantaa isaanii ta'e irraa homaa hin beekani beekta. Bar nuti Iisaa Iisaan gabricha Rabbiitiif ergamaa Rabbii jechuutti amannaa jenneen. Indee jette deeyse. Itti amanna. Bar Maryamiis haadha teenya hayyayyayyo boo isin musliimni ee hay numa Maryam akka haadha teenyaati nuuf haadha musliima hundaati nuti itti amanna. Maryam haadha Iisaadhaati. Gabrittii Rabbiiti, haadha Rabbiiti miti, gabrittii Rabbiititti itti amanna nuti. Isaan namni muslimaa kun itti amananii hin beekanii bar. Ani inumaa maal na jettee yeroo takka takka odoo nama Rabbiin beeksisee gartee magaalaa gurguddoo akkanaa tana keessatti masgiida Iyyasuusii fi Maariyaam jedhanii odoo gubbaa rakkatamanii ijaaranii ijanii garsiisanii. Haa beekanii. Iyyasuu hoolaa hin dhufa lakka nama muslimaatti salaata. Haa arganii. Masjiida Yesuusii fi Maariyaam kan jiru gubbaa irra katabanii. Haa beekani ma- ma- Iisaa fi Maariyaam hangam takka nama muslimaatti jabaa akka taate. Iisaan gabricha Rabbiiti ergamaa Rabbiiti itti amanuu waajiba. Rabbii miti ammoo. Maryam haadha Iisaadhaati nagaa fi rahmata Rabbii isii irratti haa jiraatu. Rabbi haadha Rabbiitii miti isiin. Akkanatti itti amanna nuti. Abbaadhaan malee dhalte isa.

Wamaa unzila min qablika waan buufame isaan nan dhugoomsani min qablika siin dura kitaaba amma dubbanne kana wabil aakhirati guyyaa aakhiraadhaatti hum isaan yuuqinuuna ka dhugoomsanii ummata keenya wanni hedduu hedduu sheyxaanni namatti namarratti wal fakkeessu maali beeytanii waa'ee guyyaa aakhiraadhaa kanatti amanuu guyyaa aakhiraatti amanuun Afaan qofaanii miti akka gaarii dhageeffadhaa. Guyyaa akiraatti amanuun afaan qofaanii miti. Maali beektani? Guyyaa akiraatti amanuu jechuun guyyaa naa eegaan du'een boodatti niin kaafamaa jettee itti amanu takka ta duraati. Lamadoo waaniin addunyaa irra dalage kana hunda rabbiin gana na kaasee takka takkatti irraa na gaafata jettee amanu. Maaliin? Afaaniin amantee

Qalbiin dhugoomsuu, sadaffaa irratti hojiidhaan dalagu. Yoo wanni sadeen tun jiraachuu baatte iimaanni kee irruudha. Guyyaa akhiraatti amanuudha jechuun hi arrabaan guyyaan akhiraa ni jiraa, ilmi namaa eega du'een booda ni kaafamaa jettee amanuu taakka. Waan afaaniin jette sun qalbiin tee sirraa fuutee itti amanuu. 2. Sadaffaatti qalbiidhaan eega amanteen booda hoo hujiidhaan dalaguudha. Yoo wanni sadeen tun wal bira jiraachuu baatte iimaanni kee hir'uudha. Guutuu hin jaamu. Abadan. Hin jaamu guutuu. Wabil aakhirati guyyaa aakhiraadhaatti Hum isaan yuuqinuuna isaan nan dhugoomsanii. Ulaa'ika ummanni asii olitti waan rabbiin dubbate kanatti amanan sun alaa hudan karaa qaceelluma min rabbihim rabbii isaanii irraa ta'e irratti jiraatudha. Karaa qaceellumaarra namni jiru ummata haala kana qabu haala rabbiin asii olitti dubbate kana. Maal? Isaannan ghaybitti amananii, salaata salaatanii, waan Rabbiin kanneef kannatanii, Qur'aanatti amananii, Tawraat fi Injiilitti amananii, Guyyaa Aakhiraatti isaan nan amana. Waayyaa dubbate. Wa ulaa'ika jeelaan ammaas ummanni haala asii oli dubbatame qabu kun hum Humii kana hoggaa fide jan isaanuma qofaa jechuudha humiin tun. Nama haala kana qabu qofa. Al-muflihuuna namni addunyaadhaa fi aakhirattis milkaawe. Al-muflihuuna jechuun nama milkaawe. Milkii maali? Aamiin aamiin. Milkii maali? Milkii azaaba duraa bahee Jannata rabbi harka jechuun jechuudha. Rabbi nu haa kennu. Yaa rabbi nuu kennu. Yaa rabbi nuu kennu. Arjummaa teeti yaa rabbi nuu kennu. Isaan naan gartee milkaa jechuun nama kanaatii jedha. Wa ulaa'ika humul muflihuun. Wa ulaa'ika warri amma waan asii oli dubbatame kana qabu. Afaaniinii miti beekadha. Hujiidhaan jechuudha. Al-muflihuuna warra milkaawe. Milkii isii boodaan khasaaraan takkalleenu hin jirre jechuudha. Ummata keenya aayata amma asii oli qara'ame kana bu'aan irraa arkannu maalii waan jaamu haa laallu mee gabaabdutti. Qur'aana akkumaan ammaan dura isin himetti ammaan duratti Qur'aana akkumaan ammaan duratti isin himetti Qur'aanni abadan nama masgiida kanaa ala jirutti fassaruun ta'u. Qur'aanni amma nuti qara'u jiru kun sadarkaa tokkoffaa irratti eenyu baanaa yoo ka jennu taate eenyu baana? Nu warra hangaas jiru kana baana. Nu quba laachuu jira mata matatti. Qur'aana nama ala jirutti fassaruun hin ta'u. Kaafira jettee nama ala jiru fassaruun hin ta'u. Ifumatti keessatti if laaluudha qabdaa jechuudha Qur'aana. Bu'aan guddaan kana jechuudha.